Awle, August nikhat a ni ta reng mai, Sangni sawmhnih paruk August thla kan chuang kai ta, June thla kan hmang zo, July thla kan hmang zo chiah a, chuan hei heta vei lam atang hian khaw zawl lam atangin, khaw zawl lam atangin han kal ta ila sawtah chawng tlaiah kan kal a, tichuan hetah khawhai sialhawk. Tikhan Biate Road lam saw lah sawn a kal a, khute lai ruam kan hmuh khu Phaisen ruam a ni a, helai chhum rawn bawh chuaina khi eeh Zuchhip tlang kan ti a, Sanctuary Mizoram uaime angah pawh Mizoram ah a eng engemaw thilah pawh Zuchhip ina lawmman a dawn fona Sanctuary kha a ni. Khimi pial ah khian vawi chu kan feh dawn a, khua hi intheh kang tur ah a ngai la, ka han kal chho ang a, thlai te ka han phur dawn a ni. Le in atang kan chhuak ta a, ka rawn vlog ang e, pa in hetiang kal te hi a rem chang a hman tur nia. Khua dur khawp mai. Nia khua dur a khi, khua dur hnuai ah vawi ni hian pastor nen, pu Elzeta te lo ah khan kan feh dawn a ni. umm khaw zawl veng thar a ni ka nuna hi eh khaw dur hnuaiah naupang ho pawn awm thap mai khi te hi khawpui rikna tia ti atang hian khawpui rawn rik tura kan ngai a hei kan fena lo neitu tur te in kan thleng dawn a saw lai kawng chak lamah mai sawn pula pula zawrh te dah esaw a innem trak trak mai innem trak trak mai tah hian--

khawizawl feel awm hmasa ber a ni umm thahmual kawng chu chhe viau lo thahmual kawng kan kal thang a chutiang ziah in hei hi thlanmual hei eng thlanmual nge eh vengchhak thlanmual ti tawp mai a ni maw aw vengpui thlanmual khi hi tuikhur khurpui umm mizoram a khurpui tha ber a ni ang kan kal zel dawn. umm tunah khan pastor in kawn zar lam kan pan mek a tia engah lo hre pan lo tih motor silna hei hi motor silna a ni a umm fe kawng hi a nuam em em mai a ni helai kawng hi engemaw lai khan a chhe viau a tunah chuan hei a zia zia lawm leh ta deuh e. vengthar khawzawl vengthar lama train kawn zara kan phei a hei hi aizawl road thin a ni kawng hlui a ni ta tang chuan kan kal mek a helai hi tawngtaina hmun thin a ni a tuichhan phai kan thleng tep a lei let phai kan ti mai helai mai chuan lei let tih tur a ni thenkhat tan chuan umm a hei tawk e. Khuti lai khulei let a ni mai a ni, ding lampang khu. Vei lampang hi hei peng chu ni ta a ni. Khi lampang khi Aro village a nia, he lampang hi Hmuncheng, umm Hmuncheng lamah kan kal dawn. Hmuncheng road lamah hian zu chhip hmun a awm a, chu zu chhip hmun ah chuan Khawchhete ram ah tunah hian kan feh dawn, kan kal mek a ni e. Diphurhmual ah maw tunah? Khawhaizin peng, umm Khawhaizin peng, Diphurhmual helai. lai chu pen nghal ngawt lo tur a ni la thlan tlang zel tur a ni le zu chhip branch uaime community sanctuary community sanctuary lo thleng ta ti a hei sanctuary tira kan hmuh khu ta tang kan lak sanctuary kan ti kha ni sanctuary kan lut dawn e saw lai sawn ngawr aw khi awm lo maw sai pa dawh sai pawh mai thei chang ang hei khawm dan hi dik tlat sakain kawng kan vaih chuan um sate leh sanghar lampang chi hi chu tam aniang sangchhuar in tan ta. hei a mak khawp mai kan awmna hmun hi Khawzawl Zu Chhip ram a ni a Zu Chhip ramah ṭiau chhum a awm daih mai ṭiau a awm tur ni awm tak hi helai hian a rawn awm ve a ṭiau chhum pastor ria tih a nih chu ṭiau chhum a ti tlat umm helai hi lasi te rawn in lar dawn nen ang helai kha hrang an hmuh ṭhin kawl a nih hi helai tlan rei rei hi chu mahni a tlan chuan hawi zuk zuk-- chauka zanah phei chuan aw bike emaw scooty emaw chak lo ta riau a kan hriatna thin a ni helai hmun hi motor umm helai hi zu chhip lalnu lalhnuni lungdawn a nih hi hei lalnu lungdawn a inti kung mai umm kan awmna tak hi chumi kawn chu a ni a khawchhe te kawn an ti a hei ih hu hu eng nge awmzia a chen panga ni cheng a mi. hei hi khaw hu ti lai khaw ni kuma kan fan tawh na piah lam ram a ni a hei hi kum in lo a nih khaw eh lawm ate maw din thar lawm ate ok ok a han vat ti tha fe a ran vulh khu ran an vulh nasa mai. Fu hmun a nih saw fu hmun Saw lai saw eng khuaia kan tih kha Chhawr tui khua A va lang chiang ve umm hei khaw chhe te ram a nia hei ni kum chul ni kuma kan kal tawh na khan hian kan video hi a chhe daih mai a hei kawng an siam tha khawp mai. kawng nuam deuhin khum in ram khu a tlang thla a ni, khawchhete ram khu. Hei heta hi thlanlung hlui hi lalhnu ni thlanlung hlui kha ni a hei tunah hian tha deuh main hete lah hian an phun thar a a tira phun tu te.

Khawchhete peng kan thleng ta a, khu lam kaltlang zel khu hmun cheng a ni a, helam hi khawchhete peng awh khawchhete ka ti ve ziah mai khawhai zin peng umm umm. khilai hmun kawn vei lampang kawng sign sign ah khemi intana bul vei lampang zual phei khi nikuma lo zawh kan la mup mup na hmun kha a ni khi lam khi khaw zawl lam a ni a helam kal zel hi hmun cheng lam a ni helai thung hi khawhai zin peng khawhai zin peng kan tih chuan helai hi kan sawi na a ni tih kha hria ila a tang e. umm khut a kal hmasa ber khu puel zeta a ni a a dawt a pastor a dawt leh ah khu michael leh prd te an ni a vawiin hian hei ah puel zeta tak hi an nawm sawm loh vang hian lo hi enkawl lutuk thei lo a an nu zawk. Piram dini zawk lo kan ti mai dawn a man chu aw vawi kan kal tur hi mahse pa ber thin a rim ve awm sia chuti hi kan ti chuan hmm hei kan phei dawn e kal chhuak tana kan hnuai chiah hi kawngpui hun cheng rawt a ni Kan kalna tur kawng hi sawtah sawn a la ni saw saw lam ruam saw mual saw saw a mi pawn kal kal zel ang ni e hei kan awmna hi tlang chhip viau ania kan tih hei kan lo sawi a tui ni danga haw ngai lo hian a rawn haw pur pur mai a tih em em a haw ngai lo hi ania ni zan lamah te tui tai putna se deuh nge khilai khi tlang chhip mai ania a mak khawp mai tlang chhip atangin khut a ruam khuk lutuk ah tui luang thla a he tlang chhip hi khawi atangin nge tui a rawn put ang tih lai kha hei kan sawi mek a nih chu kawng hi min nasa lutuk a chu vangin ke ka la ngai a heng hi han min deuh law law se min tur hi a min zawh hunah JCB nawr mam phei leh tur ang a ni. Khu khu lai ruam khu Phaisan ruam kan tih kha nia, a pang leh lamah kan awm ta daih mai. Tukin zinga a tira kan sawi ang deuh khan saw saw lai saw khu a ni a. Hmm, khaw zawl nen saw kan ep leh ta. Hemi kan hnuai thla khu Phaisan ruam rai kan tih kha nia. Saw ta lai kawng phei saw Chawngtlai road phei. ha ni heta kal zera heta hian khawhai lama kal phei ni chhun chawina tur hnah te leh mai an i lo han tel na tur hnah te lak ngai thin a ho tu pain hna la tlat mai ka lo lang ka te khu ka thei lo ma tia a thei lo vaih chuan umm umm thei tak tak e saw taka hmuh saw khua a ni a khaw zawl. hlawih hlawih mai a. Tha la ngah hle mai a. Kawng chho a la rawn pu chho ten ten mai. Hmm. Hmm. Na. Na kan hi ka mai an. Kan kan ti ve ngot thina an ti zawk teng. A hik tu ka ni ve lo. Then hi chaw eina tur then hi ti hih diat diat te saw then hi eng kha mai an tel tur hei hi nikum hmasa chul ho an ni saka mi ho khi hei thlang mi te khu khu ta te khawn thlam te awm a um Nge helai hi motor kal theihna chin tawp a ni hrim hrim a nih hi um tatang hi chuan lo lo zau a lang thei tawng em aw um a dang nge khu lang der alawm hnim hi a sang lutuk a kung sir hnim hi Japan hlo tlang sam uhu. Lang ta un mai. Kan fehna tur chu saw tlang bawk helai tlang bawk hnai ber tlang bawk hi maw. Um. Hemi tlang bawk hi maw. Oh oh oh. Tlang bawk hemi lang lo lampang. Tlang bawk tia tlang bawk heti lang lang lang thla lampang hi mi. Nge sawta hmun cheng ep lam. Eh ah. Hmm kan kal dawn. Kan kal dawn a kan thlir khur a khuphai sen ruam a ni kan tih kha hei a ding lam kan ti dawn nge a ding lam side atang kan thlir let tawh a chutiang chu a ni a khi lam khi khaw lam kha a ni a tichuan khi khi mi chung lamah khian chawngtlai a awm bawk a ni umm lo lo hmasa ber kan lut dawn tah e umm hei lo kawng hrulah hian tiang pangpar hi umm amah hian a lo tiak ve tawp thin a mawni. Hei kawng sul chiah hian lawm ve ziah mai a, eng nge chhan a man aṭiak nge? Hei hengte hi Baibing, Baibing an nih hi, hei Baibing chu e Rawngbawle te lo maw helai hi? Zotea te Pu Zotea te thlam umm. Army te lo pakunga din thar helam eheu saw saw te saw pu thangte te an fe nih saw thlama sawn riat nak nak mai. Saw an ri nak nak mai a hla deuh hlek a ho tu hnung in hlo a hlo anih saw hei helai hi zote te RB te Lalrung bawle te mah an lo an bai bik hmun anih hi tha hle mai bai bik an ngah dawn hei bing e an ti dawn anih hi. heng hi bai bîng a ni ve lem lo va doll a nih hi doll hei tak hi fanghma tuai pawh a ni lo fanghma sen a nih hi a sen leh tuai te hi hriat hran tûr umm tunah tak chuan saw thing hmunah te kan lut thla a hei mai an te hi tiang a hi ri a hi vau dawnah hian an chîng ṭhin a heng hi kei cheka sikthiam em em mai a ni. Ka mai an sih hi chu a no mah mah thin an tia. Mahse no mah mah deuh sik tur hi chuan taih mak deuh sih taih mak deuh a ngai. Chu vang a ni, sik thiam ka din a chhan mai mai a ni. Enge? E kalkawng hrui la fang hma. Khui lai tang ka inthlam. e nih hi fawng hmah a nalh hle mai hei kawng bul hi fawng hmah a awm umm ka la zel dawn hi. Ehe lo bung mawlh mawlh tawh mai kan hotu te ei khu lai khu hemi zau auh a va hla bik ve kawnpui maw. Eng nih saw saw saw hmun cheng a in tan hmun cheng hnuai tak tak thlen hma anih hi hmm khulai khawi humawt bik a in thlam bik ah khawi humawt a in thlam. eh aw silpauline awmna khaw maw hei feh awm thahnem dur dur khawp mai nuam e khulai kut bik ata thlam te a ni a a chhak hi tu thlam nge pawh ka hre lo e rangva tui hnai deuh mai khaw. vau ah kan lut leh rih dawn ngaw ah lo engemaw zat kan kalpelh hnu ah lo ah ngaw ah kan lut leh a umm lut phei zel ang. Umm khu laia thlam pawl kan tih khu tuna bik ate ho fehna tur kha nia khu a nuam dawn khawp mai thlain phur dawn nih khu hei hi tunge hmasa ber hi ma a ni leh rangva khu pa eng a e electric pa eng a maw umm a dawt khu bik ate tiraw. siam a lawt leh aww tunna heta hi hmun chiang khaw thlen dawn chiah mi kha le kan feh na tur tak a lo tak chu kan lut dawn tan ta prdt te lo kan lut dawn tan ta a um e. khu khu tu tham nge o mero cha mi mi mek ta e chhak lam hi ka thlai hmun ti der mai fa nei tha ve ni amawi an hing atin nge eng vak a. khi khi rem khi a par khi a rah lo tur par khi pastor in umm chawhmeh tur ka la dawn a tia umm hum a nih khi leng ser e thlai hmun tak zet chuan dawn tawt mai a hei a sam tawk leh bawkbawn khi khi ta khi

sorry khat khat thla le hei khing khi changkha ania khi changkha te pawh rah nal nal khi changkha te khi tiang rah khi ania bazar ah te hian mi don vak vak su Changkhate hi hemi nei tur hian a hau tak lutuk lo hlo thlawh te fur ah thosi kar ah chu mai bak ah feh in hla tak ah hmun hla tak a feh ngai umm kan kan sorkar hnathawk ten office ah ni sa lo ah suman hai chhuak ah ni sa lo ah an in ni sa hnuai ah huan nei tute lo nei tuten an thar chhuak a bazar ah hah taka an thar chhuah sa dawn vak vak hi a tih chi lo a ni berul i berul heng hi loh hun heng hi loh hun hei hi chang tawh mi a chan loh hi kan lo ve reng reng e

A berul a berul hmun a awm hian a rim hi a tui miah lo a hre thang lo tan chuan keini chuan berul rim te tui kan ti veng veng tawh mai a ni. Berul berul tia tlan chhiat chi a ni lo heng chu a aww. Umm heng chu ava laklawh ve tih ka tum a hnawn a hnuna thlawn nghal daih a. Umm hei pawh chu chang ta chiang hle mai a lo lawh lawng ang helai mi hi berul han tih khan berul kan la mih miah si a rul humhalh tute khan rul lovers te khan lo ngaihawh em lo ang chu maw. khutah khawn kawng kal zet a tah hian peng a nih hi um kawng kam beru hlo hi nakinah an va suar phei dawn nia heng hi bawrhsai be dang tinal tu ni saw thing chu tha thi hei Tun din hmanh chuan a tam chu la hun chiah lo deuh a. E tam a tam tawh maw? Hei chu tun din hmunah tak hi chuan a tam rawng chu la ka a eng chu eng ve deuh thung mai. Tam em lo chu maw? Nikum khan in ri te kha an tam dawn emaw kan tih a, aw tam lo hlauh a. Hei vaimim te hi tih ang hian keu tur nia tih huan khung mim ban sen tui tawk tur a nih kha ka kek lo vang hei bawrhsai bia hi tih ang hian a rah thin umm thlama ei tur fanghma an lo dawn an lo a nih hi thlam kan thleng dawn. Thlam luh hlan anga nghah hlelh awm hle mai hei. Khu ti khawn kawn zamah khawn a in zam thla zel a. Umm. Nuam dep dep hle mai. An sapui tui. e aw le hma zil thlak a rawn lang sawtia kan hmuh saw khu khu khu te khu lei let ahh en lawk ang phaisan lei let a ni a sawta kan hmuh saw chawngtlai. atanga kalthaka lei min huamna bawlhnawn paihna hmun kha a ni a chawngtlai atanga khawhai lam panna a lei min kha a ni chuan hei khilai mai khi khawhai a khua zing em em a fur khaw thiang a nih laiin chhum a zing nasa a duangin a hmuh theih loh tlat khilai hi khawhai a ni. Hmazil hmazil hi kei a rim hi ka ngaih thei der lo va tui ka ti miah lo a ka luak rawh in tih nang a ni hmazil inei tir tum chu mahse a hlu hle mai tlai te hmazil a awm e umm chuan saw le tham kan thleng ta he khai e saw hutu pan an lo chuan veng veng a khua umm ni kum an thlam ang bawk a nuam leh hle mai. ni kum lam kan thlalak te chanel a chhiat avangin bo vek maia kan ui hle mai hei tui pawh hi an thiam khawp mai hi ka tia barrel hi a tawp lohna turin an filter a thlap a hei hi lak a a hnuai tui thianghlim khu in mai tur a ni.

Hmasa ber hi ZD a din thar veng a nia, a dawt leh a a lang det khu, a lang det det khu, Binuna din thar veng a ni u. Umm a piah chiah tih ah a hnuai he lampang vei lam mi khu ni maw? Umm vei lam hi buang a, umm buang a, tuna a pakhat hi Mark

ani electric veng hian lo neih hi an uar ani an ti tha khawp mai e chuan a van nuam fe ti chuan khuti lai khuan thlam pathum awm leh a enga kan ti khan nia e he ta tanga lang let khamo thank you Rin ah umm umm umm a nih chu a va nawm ni kum khan he khung lam khaw eng rah eng eng ruam nge mual nge kan tih kha Kawnpui mual. Khu khu kumin zau vek tho an ta tawrh a hemi hmun ih hmun tlem hmun chiang kha a lang reng chin a ching khan a lang lo leh chiah chiah a ni hi saw lai helai te mai saw a ni khu ti lai. Kawnpui mualah khuan lo neitute khuan lo in en ve nih chuan khu hu kan thlam a nia, khu hu kan thlam a nia lo ti ve sel angin. Umm. Hei zu chhip tlang a nia, khute lui rawn chhuak thlak khu zu chhip lui an ti maw? Khu tah phaisena rawn fin a, phaisena finna khawn chu chhip lui te lo awm a ni maw? A nih chu, Sakuanpui chung saw a nih chu. A mak ve khawp mai khi lai khi a chhip em tak a nih khi. Hmanlaiin. Khimi chhipah khian zu a han zu a, chuvain an zu chhip hle mai an tia, zu chhip tih lo piang ta a ni. Umm. Ka fang hmana chin mai kha ka ei zo dawn tawh a ruai ah ti leh hram teh ang. A chhia awm kha. He fang hma hi a tawp tleng in zuk ham miah lo a. Fang hman nei tui. a mawng hei pawh hi a la kha lo a nih hi kan hne ral ei pangai pawn lo kan hne ral hei a zo rat in ka ei a nia a kha lo han kha ve deuh se tih te kan duh a.

Paw lamah chuan ka duham vak lo ang kei chu. A ip a ip lian lian kha van duai tur chu kan ni mai a kal khawp. Kan chhung em mai. Kan nu in tuma sem dawn lo chu chu ni ringawt. Kei pawh ka rilru a awm ah. Pu Rama ka hawn pawn ruat dik a ei tur fanghma pakhat ka hawn ang a, a bak a hawn dawn lo. Hei an an ei chang ang. An ei chak ve nge. Tihna rilru ang kha a bo. A duh chu kal ve mai tur a ti ni mai. A, anni hian hetiang hi fanghma te hi an ngainat em kha maw. Kan tihna rilru ang kha a bo. A kawng a thui lutuk. Chuvangin vawiin ni hian mahni ta tur am tain kan phur ang a. Kal kawngah. Lu hai phei leh rum rum a nge maw? Mahni ip te pui ah khat hi tawk viau in ka hria, a bak chu ka duam dawn lo. Kar leh rin ni ah. Kawng a min a, chuvang chuan nia kawng a thui a ni. Nia kawng a min ta ta. Motor a tlan thui thei lo a, kawng peng ah kan dah saw lai hmun cheng road bulah sawn. Kar leh rin ni ah param a tawk a. Minute ezai kan kal le, minute sawm thum deuh thaw chu kan kal lo maw? A, tin chu kan kal lo. keimah ka lo thiang pastor in thing ek dawn a a eh thih loh chuan keimah ka lo ek ang ka ti alawm miah lo um eh ka tin kha a dik lo te han ti la hi a lek deuh nih hi te han ti la fel leh mai lo lo en thup lo ula ka zam ve thin

Pastor khan ka thing ek lai thla la suh thlalak in ka ek thiam ngai lo va ti vangin kan lak sak lo va mahse thiam reng sia tunah chuan mai ka ran thing a eka ani chu a tih mi hmel hreh hraih khawp mai khu a vei eh hraih mai a nia thing eh te hi thiam ang bawk hi nupui te hi ngaizawng neih te hi thiam lo maw nia ngaizawng neih te hi thiam tur a nia. a tih hi chu thiam rawh intih ngawt a thiam theih pawh nilo ngaih zawng daih te buai hi chu a insawi lak ang hi lo nilo mangan thlak chu lai tak chu a a ngaih tuna chu nupui chu neilan chuan aw chun ti ve tho hei an champar hi kan nupui te kan hawn dawn mawn le e hawnila hawnila hang kha Pura pawh hian heti ang par in pe duang a. Ani hi chu. Oh heta hi kan ka bula mi kan lo ange hlawkin. Saw ta saw. Saw. Rong sa ne na kan kolin tui du ni o. Berul hi mo. Ano te te lang lo ang. No khop. Oh hello.

kan chang dan chu silai a chang tawh lo in camera nen kan chang tawh a chuvang in a him em em tawh mai a ramsa te pawh hi hum halh na chang kan hre zel a tha e he lah hian hmuh ka nei hriat a. hei hei tak hi tui hnai em mai a ni a ak leh hmak mai a ni barul hi a no deuh deuh phei hi chu hem thuak ila kei hi chuan ka ei duh nghal der mai a nakinah ka hem ang a chawi dawnah englo a thuk ah. gas ah ni lo in thuk vut ah ngei mai em thuak ila tui em em mai ni chutin te ni vang chuan tunah hian chuti tur chi chu kan lo mek a ni hei chu a lian hle mai lan lo hi hei kiu thleng rap thla tu khu heta mi hi chu nawh leh zeuh ang a

Umm hei hi hmang deuh khan a rah kan hmu tawh a a rah kan hmuh ah khan Korean bawkbawn kan ti a Korean bawkbawn tih kha a ni lo nasa tih a rawn comment khan a awm a chu'van hei eng nge tih rawn sawi rawh u le ka sawi rih lo ang kei chuan ka hre ran. thingpui a ni la thingpui hang ek thiam khawp mai thing tawn sei lutuk mai a eka hmm. keh mai dawn

a dik a sin a rawng te hian eng lo la hei hei te hi ta saw color dik chhan a dik tlem chuan khua chu thiang deuh a thiang lutuk lo va khi chawng tlai nia khi khi lai tower awm viau viau na khi tual te tual te vang lai kan tih kha ni e. thlai thlai han tih hian bawkbawn leh sam tawk a la hun lo va ring thar ah chuan chul chul bawkbawn leh sam tawk hi chu a awm tawh reng a tin ring thar hmasa engemaw deuh te pawh hi a awm tawh tho a ah, mahse rangin heti hi a la te mah mai te ni na ro na ro khi te khi pastor te ô kan kal der

Van Zik hi ngaiawm hle mai a ting velah chuan a Van Zik hi khu tho tiang ka hmu tang ral mai zan ni kei hi chu durbin chi khat ka tet lai en tlang na kan ting deuh kha bun a ngai a hei hi chang chu te mah mah chang lo chang lo mo a la hriat a a chang chu hring chang val mai a ni berul chhum berul hi a chhum hi tui ka ti em em mai a a kan erawh hi ka ei awm bawk a la hre vak lo ka hriat chin chin ah hian an naupang lai chuan kan ei nasa dawn a. tin kang tur pawh hian tel kha kan nei vak dawn lo a kan ei zing dawn lo hrim hrim a hriat chian reng a nia nia berul hi satin rem dik tak ve deuh a ni i va nuih awm thin ve Nurul hi chu zawng uluk ve hi ngai lutuk ka. O thlai ka zawng phawt ila. E fa. Fa ma zawng phawt nge thlai kan zawng hmasa phawt dawn. Ele hei le. Helai hi bai bing hmun ani a. Awa bing lo ve. E a bing nual to ni hin an hlan la to hei. Bas Sangma ka duh ang viu tawh lo ti pastor chuan khaw nge bing tha la teng aw bai bing awm zia hi en lawk teh ang hei ti hian dawl ang deuh dawl te reuh te tang hian tih khawn a rawn awm a kha lai pawh khaw kha ta hi hei bing bing te sai rawk a hei Tih hi bai bing a lo ni ta mai a ni tih hian la a hei umm bai bing te hi e bing ve nul alawm hei thlanga pawh khu e bing nasa mai thlanga pawh kha awm u hu em bai bing la char char ang a nei tu nu in la char char lo a ti. mahse kan lak vat loh chuan bai bing ka ti awm chu hei en ro a rai ve a ni hi a rai maw tiin a rawn chhuak ve a ni mak ve khawp mai bai bing hi hei tun a rai a. heng chu la rawn bing tum mek hei a la chhak chhuak lo maw mahse a bing vek tawh a tho bai bing ipte pawh i kan khawng ri kar ang e hei leng ser bai bing pawh hi a vang lai chuan lak mawlh mawlh tur awm dawn nih hi kan la lawk nia

Hmang hmai ka kal ka kal kan hlei thei lo ni Karon lang Hei pastor in an hnah tel lo a thlai ringawt lak khawm chu bag a rit hma duh riu mai a tia He helai mi pawh hi Purama hian changkha hi mamawh ang a. Changkha hi e a BP a ni kha a BP sang changkha mamawh dawn i hei chu hei a tiang ho hi mamawh ang um hei kan la tho ange a chhan chu e la lo mai ang kha tawih tlat kha chu a chi. Paiang heta hi kalkan heta hi kalkan e ka va pawh fuh fe hei berul pahnih um snake bin snake bin berul nuam khawp. Mai. Pu Elzeta leh Pyramid te lo. Umm, khawzawl chu chhip veng Pu Elzeta leh Pyramid a Pu Elzeta lo hi kan ti tak na a, a ni ang takah chuan Pyramid hi amah in a riak thin a tha mah khan. Nu hrap a ni. Aw, nu hrap tak mai hi nia. Aah, mahn zan chu Chingpirunu rawn hram a, nuam miah lo a tia. Aah, kha pawh kha Nia an pa awm lai chuan awi chingpirinu rawn hram a tikah an ti ve a a hma zan te chuan ih an pa bula sawi loh zan chuan a vawm thlawk daih zan thim ah a hlau reng reng lo aw Berul Berul hi. Snake bean Snake bean hi Hei hi hei fanghma hmin a awm tawh der mai a tuna August ni khat a ni a August ni khata fanghma hmin a awm der tawh mai hmm fanghma hmin tunang hunah hian zawngila vang em em a nakin lawkah chuan a hmin anga tai anga fang fanghma hel zawng lela vang leh em em mai dawn a hmm motor motor luh loh phei chuan hei kalna kawng tur hi darkar chanve minute sawmli leh kal chak vak loin minute sawmli vel kan kal a hmm kal chak chu minute sawmhnih panga a pawng khung dawn a. Mahse langin kal dan dep dep chuan darkar chanve hei a ngai vel daih kan kal a ni. Changkha hi in lam lo siak lei la. Eh le. Hmu thei khawp mai. Hmu thei tak hle mai aw. Hmu thei a. Huan lal hmu thei a. Mu chiang te a. Sangkha. Mu chiang te a ti ve mai ang. Sangkha hi. Sangkha tih khan a no hmel deuh. Um. Kan lam no thei dan ber chu no khas. No khas kan tia. Ti lo chun chang kha ni chun chang kha ni nghal tlat a. A lam no thei miah lo a. Chang tih kha lam tel lo tur a ni. No khas. Kan dei tuk ah te hian buk ka thau han hmel a. Um. Khan keih hmak. a dik aw a dik reng mut mutthluk dal changkha ei te hi pathian thu awihna zel ania aw ni a changkhan ei ngailo tihna ani a thei leh thei lo a vawksa. I ve ngawt tho, muthlu reh ringawt tho chin awm a, chu ho chuan tiang Mizo thlai thar fresh tak hian ei ngai lo ni. Vox a ei ve mi lo muthlu paw'n awm bawk. Vox a ei ve mi lo muthlu hi chu an dem awm. Hei hi chu rinna pachhia. Umm. An sawi deuh. Than tum lo. Ni e. An ni. Kan thianpa pakhat hmanlai deuhah. A ni pawh Sunday zingah trip a lo zu si a, san hmeh si lova mai an bai chuan hmeh puar rau pui tho sia. Trip zu rui chaw ei tui si kha. Mai an bai mai mai hmeh puar ka lawm chuang lo ka inkhawm awm lo em. Trip a zu rui chaw ei tui bawk sia. Puar viau bawk sia maw. I la bawk em. Um. char char e a fa lian thu ve ala chang lo um he ta hi he ta hi hei hei chang tuk tak mai beru khui maw a chi ah dian ni mai a ni maw a ni kha Ka chi ah dah ka nuam e ti nih kha. Thlam ah kan hnawl leh dawn tho maw. Um um thlam ah kan paih leh zel atin kha chu. A tha tam tak kar ah. Lo nei tu nuih warning min pe lawk a. Thlam a hnawl leh tur chu na su a ti a. PRD in fang hma hmin deuh tai deuh a lang te kha lo duh suh u a ti. Enga ti nge an ti. Thlam ah in hnawl in hnawl mai ang a ti a dik hmel khawp mai. Phurh tur ah hi chuan an no Tui hnai tha tha hi kan thlang leh thin. Changkha maw? Vitamin tha. E vat sei tha fe. Nu nau pum lai te pawh hian an ei chuan an hnute tui a siam belh thin an ti heng. Ani dawn changkha hi thil hrisel tak a ni. E hei helai hi na bawk zul hlawm mai hei. Te nih kha. Helai pawh hi. E khai a. Khei khei khei. Tlem a tlem a. Pasal tha ram chhuak tih tak a. E he te pawh hi hei. E heu e heu. I va hmu thei ve e hei. Kei pawh hi rul ni se min chuk e ni chin mi kha ni maw. Hei ngaw rawh ka rap pher ta duai mai. E hmin a nih khu ka rah pher. Hei lo. Helai hi lo chiak leh mai rawh se duh le.

Ka chang tawh fe a chang dan hi chang mahse ka lo dawn tho ho e kan thiam ang tawk chuan kan zawng ve kha lamah khan mahse kan thiam hi tawi lua ni um mazil kha awm ve ker mai hei hi chu chang tawh hei pawh hi chang tawh kan hmuh mai mi kan hmuh mai ni kha ka va kal ngei chin kha lah khan e lo ila ka hmu lo re re fawng hma kha a chhak a mi daih chauh khat lo ka ei daih thlai hmun thlai hmunah kan lut mek a hei a nuam khawp mai a khitah pastor --

August ni khat a ni a, sawm tawk hi a la vul miah lo. Tun hunah hian Nangnia a vul ngai em tih te kha August ni khat velah hian eng ang nge an thlaiawm dan tih te kha lo en teh u. Umm sam tawk hi tawk ta va va chu an lo ang hei hi sam tawk emaw kan ti nge kan hriatna turin satin rem an ti a satin rem hi bekang sa nen pawh a inrem khawp mai satin rem tih takah bekang sa nen a inrem khawp mai.

Helai barul pawh hi entai la hei ko chhuak a ni tlat a thui lutuk hei kut nen hi han teh ta ila maw khap thum dawn a ni a le tuna kan awmna hmun hi hei lengser lengser hmun a ni leh ta del del mai a lengser rim lam ham ham mai hei heta hi le kan hriat ngai loh. hei hi i usa lamah pawh khan mizo ho hian chin ching it kha kan hmu thin a hei hei pawh hi ching it no dawng tak a ni ching it hi tua tawh a ni chin a chin a ni tui hnai khawp mai hei hei tak hi hei tak hi kan hriat ve mai mai atan tumthang a ni lo. Fang fe tumthang hi tumthang hnah ta Pathian thiang zat mai an tih tihian tian laiah hian a rawn tla tihian tian tian tian tian a tla tian tian in tholh zar zera chu vangin tian in tholh zar takah chuan tumthang hnah ta Pathian thiang zat an tih thin kha a ni. He ramah hei pastor in enge po kha leng ser leng ser mo a ui sa be na tu hok lu bai na ni ter ho pastor ina vok lu bai an tur an ti chuan oi ang a bak kha chu ko oi ho na na kan soi lo ang sam tok le bok bon hi nang ma um sam tok le bok bon hmuna ka chho ve don Hei vate in a tui a thlo a vate bu heta hi ngawr aw umm aw la dah thei lo umm umm a hmuh theih lo a chhungkhu a va te a hei a te lutuk a ah. Heta tangin ti dawn ila kan ti chiang ti ka hlau sia hei na a khawra ha che pa lang o ang khu tu kan hei ka thu ang pa se kan siam sak le hil teng ka khoi che sak deuh in ka hria um a bu nia thu thu ni lo se chhit dawn chuan a man in siam thiam tur ang ai ang Chu a rawn hram an lawm miah lo chu ho vate le ka han a ho te ha hi kan chhung khawm a e khai a changkha te chu hlu te hian a hmu ngai lo reng reng turu lut tuk turu lut tuk um changkha te berul te chu awm leh nghal zel lo e khai e tu lo nge

Fanghma kan vai dawn. Thai kan vai tawh a. Fanghma milega. Hmm, fanghma milega ti. Fanghma lega. Zau te hrep zel mai a hei. Khi la zong khi thlam ania. Khi ta khian kan chuk thlana kan chhuah na. Kan luh tirna lampang zawk kha a ni ta a, khi mi thing hnuai awmna khi an thlai hmun kha a ni ta a, nichin kan kalna kha. Tichuan tunahhin he lamah hian fanghma i vai leng hmiang kan tia, hei kawng sirah hian aaa piarte hei bekang bekang pawngah dawn hei hi inkaithla a ni mai pawh.

Umm. Buh hmunah an lu te. Buh hi hei a tha khawp mai. Khi tunah hian mihring a kan hmuh dan tang khian mihring kawng chen chen buh a nia August thla tirah. Chuvangin August ni khat a ni. Pate zawk zawk kan ni bik lo a. Nia pate zawk zawk a ni bik lo va. Pastor hi fit nga leh inchuruk Bawr an ni a hei, an kawng a thleng tlat tawh mai. Umm, buh hi chhe miah lo a nih hi. Umm, kei pawn kan zawng ve nge, kan vai ve nge. Nuam dawn e. thli aw thaw rawh i hmanga tam tak a rawn ti rawn hmu tai e e a nih khi khi khi khi ngarawh pakhat a lo like hi an chin ang eee ka thlawh lai pangpui chu famlul suh tih ah khan fanghma tuai tir te a eng kha ih a chhung a tha vek khatin kha chhung a tha vek umm fanghma tuai tir te a chhuamin thruai. Changlo mahse chi a dah ka nuam e, an tih kha fang hma hi chhual kan thu eng e, chhual thawih tur kan lang e. Aw he, he tei fang hma tui hna i hmu leh ta. Tui chi a e, chhanga tei tam lutuk. A tam a. Aw. A nei tunu khuan. A lo awlh la mai la. Hei. An tam te pawhin tam lutuk heng lai. A nei tunu khuan, aw hetiang no deuh deuh. Inhawn duh loh turin lawh ve eng te a nei tunu leh a neitu pa in. Khi lai tang khian hei kan pen tawh a ni hei, buh hmun rawt pawh hi ṭin hmun e heu va tui hnai ve. Ni e, hmai hlai ai pawn a la hlai zawk khukhut ah khuan. Insum theilo e. Ka rawn chhuk daih rawh. I sum thei lo. A nih saw ka hmu. Chutang hian khi nalh deuh a awm. Aw le. Lo hmiah rawh. Ka tiang chi hlir a kan lo ang. Eng nge sin lo a ei tlak sin lo. Ei tlak a tih kha pawn lo tui hnai chiah kan lo ang. Hei bekawng ringawt pawh i thar hnem dawn lutuk. Khi ta tang khian hei bekawng. khi khi tah an let phengphung zel mai maw a eng lek lek a ka la duh lo la duh lo mai erawh tui hnai over chiah loh an ti lo ni e kha chu nakinah purama te hawnah um khatin ho tawh aw tawh lek fit chan ve ho hnah kar ah a la awm ve. Umm chhuk phawt loh hetah a mawng atang sawn ka lang. Kan la miah miah tawh dawn ta tang chuan. Tui hnai. Hei hi lo mawng an ta ni. Hei tui hmun dai mai zau a ni nuam khawp mai. Umm an zawng ta dang. ka hah hle mai khi thlam kha ni ta a thlam zawk kan thleng chhuah leh dawn ente u thlir an thawt hian buh nalh zia hi nalh sin zawtli fim a rawn thaw e.

Lu hah takin an vat a, ram an riak a, hlo an thlo a, tichuan hah em em maiah an thawh chhuah zar vawi in ni ah keinin kan zo ve a, a nuam hle mai. Hah loh na chi ni lo vawiin ka la khat pawh hi hah loh na chi ni lo. Vawn ral tuk vawn ral tuk. Chap dul mai. Teng ka tia hei mu chung in kai. Um. Tui duh khawp mai chaw hi ei la. Kal chan. Bar nge. Chan pakhat. lo zawh lo zawh ah chuan a awm tawh dawn lo tui lo phei lo pang hma tam tawh dawn lo heti kan rawh a maw a kiu a kiu nghana saw chaw i lai kiu nghana saw saw saw chaw i hah dam ber Sawi lai chuan hahdam em em tur. Saw ta saw mitu pa. Umm. Saw i ve saw. Kepawk ka ei lai tih ka ti lang veng e. Fang fang hma te ei ve hawlh hawlh mai a hnip tui lutuk a maw. Chu chu lawm lei a zawp thei ka ti. Hei hetiang tak mai.

kan suak kha nia chaw te pawh khuh um tak ah chuan ai that thla bawk sia maw chhung kaw rual mi sawm panga ei zet mai kan fun a hei pali in a han mai tak tak chu tih tham kan ban tawh hlei hlem inah ni se heta mi ringawt pawh kan ei ban mi mi pahnih te hi hei pu tui pi chhan elah hian a en thei dawn a nakin ah

August nikhat lek a nia, ruah tui a hak nge nia, eng enge awm zia tun ang hunah ruah hi a tla tha viau over a pawh ni chuang lo, ruah tui hi chu tawk viau a kum i ni hi. Ruah tui hi over miah lo a nia. Hei mai an hi khan la nge. Mahse a dawng ngawh dawn tlat lo kan mai an sih tur hi.

Thiam vawiin lam te. A nuam khawp mai hei hetiang khawp a an thaw rim na zar ka han zo va nakin lawk ah lo zawh awm leng a chumi hun ah chuan nuam mang kheng in kan hmang leng Pu Rama kal ve lo hi engei ngeih dan a ui ring em?

Berul ringawt pawh hi khan dah hlang ta tih hian hei berul ringawt pawh hi e patling phur ngawih ngawih hlan tawp mai a ni. Mei chu rap thlak hle mai han ti deuh, a ras hle mai ti deuh a ni. phawt mai u la maw kha pawh kha hi du mi ai lo deuh kan theh khawm lawk nge aw a tui hnai hnai kha in dah khawm anga boya kha lama han lo eng lo ve rawh awr aw hek kan ka ti zawk teng

a hman thin ania he ni maw kan naupan laia ka nu te naupan laia a hman thin ania um daih tawh mai ka chhawm dawn ani hi keimah hian eu le e ro a hnuai lam khan siam leh lawk ro a chhing tuk em a chhin tuk kha chu ni lo kha hei hei hi ka nghawng kawla nuam ka phur zang tih sawi hun loh lai a ni tunah hian kan siam mek e minute sawmli vel ti kha ni awm dawn minute sawmli vel le hei ka in en thei lo nia

Kan kal ve bek bek a, kal lamah chuan kan kal rual thei deuh a, haw lamah hi chuan kan haw rual thei meuh lo, kan rilru pawit ang lo a, kan speed pawit ang lo, saw saw kal lamah chuan speed ah kan pha lo lutuk a, hei haw lamah chuan a phur rit deuh hlek a, a ni phur phur rit deuh na nana chu hlawhfa chhawr tur ka duh khawp mai a ti tunah sawn. keipawh ka ha a ni zep thum lovin maw umm an kal zel ang

Kal lama sawmnga haw lama sawmnga a ni a, a chang phei chuan sawmthum panga thum ruk te pawh an leng hial a. Sawmthum paruk a nih chuan sawmnga nih chuan tam ve khawp mai. Thla khatah phei chuan sing sarih dawn bungraw heng an phur ang chiah hian cheng sawmhnih thum a la bawk a. Chuting zel chu nia hei tunah hian tlangval hmai kala a vawi hnihna ania ni hi. Ani hian pastor a zu chhawk a ni. Ropui rip rip khawp mai. Tlangval tha leh tha lo chu dan chu dang deuh. Hei hi a phur kha a ni a, lian pui hi. Chuan tunah hian hei phur hnihna a rawn thlen a. Saw nghawng kawl, nghawng kawlin a phur bik a. Nghawng kawl saw kan hre thim ang chuan a phil phurh dan saw. Umm, tichuan Iptepui nen pastor a rawn thleng chho veng a la lang pha lo tlat. Ale chaw puel zet te prd te nupa chuan an thleng der a motor bulah chutih lai erawh thung chuan hei a vawi hnih nan tlangvai michaelan iptepuia chu chhawk leh a ni e. Khu ta khu in thla in thla hrutna chi ni lo kal lam kal lam kha chuan chuti minute ah chuan kan thleng a tia an thleng pa khawp mai a kan thluk lo lutuk a kal lam kal lam kha chuan kan thluk lo khawp mai a haw lamah chuan le le rit kan phur vek tawh si a le khu le

Haw kawng lam a ni ta. Eh. Electric zel ho an tam khawp mai. Din thar veng te. Pai hria em. Hei mo. Hria e ka hria. Ba ba u. Helai zol tak hi ni kuma. Lo kan zawh na kha ni. Umm ngaiawm dawn khawp mai saw saw lai saw kan kalsan lam a ni ta tunah chuan puihnam chhia school sirah a tam hle umm khaw zawk lam kan pan ta hahahaha. ve hian mai kan lo fel ti ai a ngel hawlh thlak ang mai a ngo khan ka hmu e mumang a in lar ang deuh hi ka hmu mai hle a e thai kal lama kan hlim tehlul nen haw ka vang kha chuan chu mah ka be peih lo mai nei duh em mai ri rai ni kal thei a a ka kal miah miah loh chuan an lo alawm.

kan hlim em em a kal kawngah chuan a hlim awm miah loh ka peih ka peih then tep a nih zep lo a a ka dul thuar te nang te kriut mai lo mai mai tir phal chi pawh ni lo a hlu em mai kan nu in duh duh pek chuan ka khawng ang ka ngaih dan ah phei chuan mizo te hi sang chi kan lo ni lo rit Thur khan kan tawi sat sat in a ria, ka ring te kha a ri that that. Pu Titi a kal thei em em ka ti kha mak ka ti ta lo a, a chhan chu a nghawng a lu ban hi lo lian em mai a. Umhum a tui khawp lo. Chu chu. Hei hi dam sawng sawng mai ang tawh a. Umm umm a ni hi. A chhawlha la reh e.

he kawng sir a lo tlar leh kha chu a huat hal a awm a nia ta hi oi khaw chhe te kawng kha e pu zo ate kan haw san dawn hei kan awm teuh mai.